So dyma ni nôl to, uh, Rhys yma ar y lodl. Ni'n mynd i fynd nôl at y poster yr oeddor, a tro ni'n mynd i fynd am y lythyrau olaf, olaf, olaf un. So ni'n mynd reit at y gweilod, a ni'n mynd i weld os ni'n gallu wneud yr ysbryd. Felly, Dilynwch a gewn ni weld os gallwn ni wneud ysbryd yr un. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideos ni wedi bod yn gwneud hyd yn hyn. Dwi wedi gweld lluniau ffantastig chwarae teg chi. A wy'n dwlu gweld nhw, so please, please cariwch mlaen i rannu nhw. Felly, wneud yr ysbryd. Unwaith i ni gael y siap cychwynnol na'n iawn, a dim ond un siap sydd dynnu tro hyn, dyw e ddim yn gorfod bod yn union fel yr un i'w dwi'n neud, ond unwaith ni wedi cael y siap cyntaf na'n iawn, mae'r geiriau'n dod yn weddol o rwydd. So, ni'n mynd i ddechrau'r ochr yma. Ni'n mynd i wneud yn siŵr bod gyda ni rhyw fath o siap fel yna. So mae gyda ni'r breichiau ar ochr yma, a wedyn mae gyda ni'r pen draw fyna. A wedyn, pan ni'n dod lawr, mae eisiau rhyw fath o siap wibbly wobbly fanna. Sym eisiau gormod. Mae tebyg falle fan hyn. A wedyn ni'n paratoi'n hunain i fynd lawr wedyn yn amlwg. Felly ni'n mynd i fynd fath o wibble wobble, wibble wobble. A gallai fe ddod ychydig bach fwy draw fel hyn. Fel se fe i wneud edrych fel se fe'n hedfan ychydig ni'n symud. Yn lle bod e bach yn rhy um, static. Ni moyn iddo fe edrych fel bod e yn mynd trwy'r awyr. A fel tro diwetha, unrhyw bryd i ni'n teimlo bod llinell ddim cweit wedi mynd yn iawn, lle rwy'n drosto y to fel fe neu fyna, felly byddai to yn cysylltu pethau lan um, yn well yn hwyrach hefyd pan fyddai'n dod i'r lliwio. Um, ar ôl i ni wneud yn siap ni bod ni'n hapus gyda'r siap yna, i ni wedyn yn gallu wneud yn siŵr bod ni'n cael yn llyged a'n ceg ni'n iawn. Um, unwaith eto, Maen nhw'n mynd i fod lan fan hyn yn amlwg. Does dim rhaid bod rhain yn berffaith o gylch. Felly chi'n neud rhyw fath o siap bach wibli wobli eto, a chi'n gallu lliwio rhain i mewn. A wedyn, byddwn ni'n barod, does dim trwy'n yn mynd i fod iddyn nhw, ni jyst yn mynd i fod yn gwneud yn ceg ni. Mae croeso chi wneud ceg fel chi moyn, does dim rhaid iddo fod yn ysbryd sy'n codi ofn, gallwch chi fod yn tynnu chi unrhyw ysbryd fach hapus ych chi moyn. Uh, ond mae'n geg i am yn i fod ar agor fel yna. A dwi'n mynd i liwio hwnna mewn. Just bod eich pen a nodweddion y rwyneb lan mas o ffordd llinell eich breichiau chi, chi'n iawn. Felly dyma llinell y breichiau. So slan bod chi uwch ben hwnna, mae fe'n neud y dasg o roi'r geiriau mewn lot, lot yn haws. Felly, i wneud yr ysbryd o ran y geiriau, mae dyn ni chwech llythyren. Felly, ni'n mynd i ddod lawr yn syth. Sef rhaid bod nhw'n llinell syth, ond ni'n mynd i ddod lawr yn syth o'r um, ceg. A ni wedyn yn mynd i orfod torri'r rhan yma mewn i dri rhan a torri'r rhan yma mewn i dri rhan. Um, a peth rhwyddau i wneud yw cymryd e O ble mae mwy na lai y pen neu'r corff yn dod uh, yn automatic. A wedyn mae hwnna'n gadael y ddoi fraich ble ni'n mynd i rannu nhw yn ei hanner. So mae dyn ni un, dau. Um, a wedyn, yn amlwg, ni'n mynd i allu dechrau gyda y llythrenau. So mae dyn ni y gyntaf. So ni'n mynd i fynd lawr. A ni'n mynd i fynd ar draws. Wedyn ni'n mynd i fynd â ysni. Ni'n mynd ar yr ochr dde fan hyn. A wedyn yr ochr chwyth yr ochr arall. A fel ni wedi gweud o'r blaen gyda yr Y, mae eisiau ni stopio pan mae linell yma'n dod lawr. Ni ddim eisiau mynd o'r rhy bell draw. A gyda'r S, mae eisiau ni fynd draw digon fel bod nhw yn overlapo chydig bach, fel bod gyda chi yr siap cywir. I wneud y by, mae eisiau ni wneud by prif lythyren tro hyn, felly ni'n mynd i wneud hanner cylch gweddol fach ar y top. Ni'n mynd i jocan bod hwnna'n mynd i gario ymlaen lawr fan hyn, a ni'n mynd i wneud eich chydig bach yn fwy. Felly hwnna mewn. Ond mae'n dechrau edrych fel bel, dyw e ddim cweit na eto, felly mae fe'n eitha pwysig trwy hyn bod ni yn cymryd rhyw driongl bach i ffwrdd fyna a wedyn yn gallu lliwio hwnna mewn fyd. Mae hwnna nawr yn edrych fel by. Does dim eisiau wneud dim byd ar top, sy'n eisiau rhoi llinell o draws na dim byd. Um, mae fe'n mynd i fod yn ddigon amlwg, mae by ewe, dwi e ddim yn gallu bod yn unrhyw beth ar un arall. Uh, yr un peth gyda'r yr, so ni'n mynd i fynd o gwmpas. A ni'n gallu lliwio fe mewn. A mae hwnna ar y rhan top. A wedyn, fel eithon ni gyda'r by, o ran cario ymlaen, ni'n mynd i fynd lawr a ni'n mynd i gario ymlaen gyda'r yr lawr fan hyn. Ond tro hyn, ni'n mynd i fynd â llinell bach arall, digwydd bod gyda fi, Mae hwn yn dod lawr yn awtomatig, felly fi 'di anelu amdano fe. Does dim ots os nad oes gyda chi'ch coes chi digwydd bod yn mynd lawr ffordd 'na, uh, ond mae fe'n bwysig iawn bod y llinell yma o'r yrym yn syth lawr a wedyn y nesa yn dod mas ychydig. Um, so fel yn gweud, lliwio y triongl yna i mewn yn daclus hefyd. Right, dwi'n dechrau dod. Um, fel y ba, pwysig, cymryd cornel fach i ffwrdd o'r yr i wneud y siap i sefyll mas ychydig yn fwy. Dyna ni gyda'n yr ni, a unwaith o, ddim eisiau gwneud i byd gyda'r top. Mae'r top yn mynd i edrych yn iawn fel mae fe. Mae fe dal yn gallu bod yn yr diwedd ddim yn gallu bod yn unrhyw beth arall. Um, y nawr yn mynd i fod yn edrych yr un peth ar y wnaethon ni gyne. So canol i lawr o'r top i wneud yr y, a wedyn ar draws, fel bod ni'n gallu gwneud yn coes ni. Wedyn mae dyn ni dy i orffen. Ni'n mynd i wneud dy fach trwy'n sy'n ni'n dy mewn, a ni'n dy lawr o'r cornel. Wedyn ni'n ni'n gallu lliwio'n triongl ni mewn y dacles. Mae hwnna'n gadael y bocs bach y bocs bach sydd eisiau ni wneud lawr gwylad. So, ble bynnag hwn yn gorffen gyda chi, newch llinell yn mynd lawr, a wedyn dod draw i'r ochr chwith er mwyn gorffen yn bocs ni. So dyna yr ysbryd. Felly ni rwydd o'r gweilod eto. A gyda'r un yma, does dim lot o liwiau i wneud yn amlwg yw smysbredion yn wyn fel arfer. Mae croeso i chi wneud nhw mewn rhyw liw lliwgar eich hunan, mae lan i chi. Gallwch chi hyd yn oed lliwio'r cefndir y gadael a'r ysbryd i hunan yn wyn os chi moyn. Um, lliwio'r cefndir yn ddi, glas tywyll, porffor, rhywbeth fel yna. Um, Sa'n siŵr os na fi lot fwy gyda ni ni. Yn credu na i liwio chydig bach, gwych chi weld y mewn eiliad, a Ie, yeah, pob lwc. Um, digon rhwydd, un o'r ei cyflymau felly gallwn i chi fod yn gwneud, a disgwyl mlaen i weld nhw eto. Bydde fe yn gret arbrofi gyda gwahanol siapiau, a pam lai, pam sych chi'n ychwanegu rhai rhai bach o'i gwmpas e hefyd i gael ffrindiau iddo fe. Oce, okay, pob lwc i chi. A dyma ni wedi gorffen. Uh, nes i fynd am y glas yn y diwedd, bach yn dywyllach o gwmpas yr ysbryd i hunan, a wedyn jyst yn ysgafn o gwmpas wedyn. Yn credu bod wedi troi mas yn eitha da. Beth nes i hefyd, jyst oedd mynd rownd gyda'r pen di, jyst amlinellu tu fas yr ysbryd to, jyst i wneud ei sefyll mas uh, hyd yn oed yn fwy. Felly, disgwyl mlaen i weld beth i chi'n dod lan de. Um, fel wedi si, rhannwch um, Instagram, Facebook, neu ar y Twitter, a newn ni weld os gallai wneud oriel bach um, ar ryw bwynt o luniau pawb. Diolch yn fawr chi.